Öýümdäkiler halamaýan gyzymy öýereni üçin aýalymy kowup öz halaýan gyzymy gelin edip alyp geldim. Salam mähribanlar. Şeýle hatlar bilen başlan podpişim hatyny size ýetirýärin. Erkek adamyň adyndan aýal maşgala gürlese birhili bolýandyr ýöne sözlerinden özüňizem düşünýänsiňiz erkek adamyň durmuş hakda gürlenýänine. Indi ýene hemişeki bolşy ýaly meniň akkauntymy goldamagyňyzy soraýaryn. Goldaw, laýk, podpiska, repost sizden, dürli hili gowy gowy wakalar menden. Söýgi diýip başyny uçuryp aýalynyň gadryny bilmeýän erkeklere gelsin şu wideo. Men Daşary ýurtda okap gelen döwrüm bir gyz bilen halaşdym. Men okuwa girip birinji kursy gutaryp gelýäkäm şol gyz bilen tanşyp halaşdym. Şeýdip okap ýörkäk halaşdykda oba gelenden soňra men şony aljakdygym öýlenjekdigim aýtdym. Ejemem tanaly soraly diýdi. Menem aňyrda tanadym-a soramak idemek gerekdäl diýsem Ýok, şonda-da maşgalasyny soraly, iýdäli diýip goýmady. Şeýdip, ejem olaň maşgalasyny tanyşlaryny tapyp sorap iýdeseler, gowy gepler aýtmandyrlar. Ejesi ýalta. Uly gyzam ärinden aýrylyp geldi. Gyzlary ýeňil kelle hereket etýäni üçin bolmaly, Gyzlaryny ýeňil görýärler, bir gyzyna toý bar diýdiler, toý-a bolmady ýa toý ýatyryldy ýa şony almadylar diýip gowy, umuman maşgalada iş etmeýän ýeňil kelle gyz ýaly terbiýesiz ýaly görkezip ejeme maglumat beripdirler. Menem muňa ynanmadym, men ol bilen Dört ýyl çemesi wagt halaşamsoň gowy görýärdim. Geýnişi gowudy. Arassa geýinýärdi, gowy geýinýärdi. Ýöne halaşyp ýören döwrümiz ikimiziň aramyz başga-başga şäher bolansoň, köp görüşip durmanymyz soň, belki men bilmeýän bolmagym mümkin diýip käýerde ýaýdanýardymam. Ýöne ejem maňa öz obamyzdan bir gyzy alyp berjekdigini aýtdy. Men öýlenjek däl diýip, Bir-iki aýlap gezdim. Ýöne ejem sen şoňa öýlenmeseň men senden razy boljak däl, asylly maşgala maňa diplomly gelin hökman däl, maňa akyl-parasatly hyzmatym etjek, maşgalanyň gadryny biljek, arassa ýaşajak gelin gerek diýip goýmady. Menem ylalaşman dursamam ahyr razy boljak däl, toýuňy edip berjek däl, toýuňa gatnaşjak däl diýip ejem her hili gürlänsoň toýa razy boldum. Öýlenenimden soň hem şol gyza hiç synym oturmaýardy. Aýalym bolsa-da iç-içimden bir hili şol öňki halaşan gyzym göz öňüme gelýärdi. Gowja geýinip, Gülüp gowja gürlänsoň, men bul aýalymdan kän süýji söz eşitmeýärdim. Hemişe edip, nahar-çaý ýerinde, eşiklerim arassa, bahana tapara bahana ýok, ýöne men bahana gözleýärdim. Öz-özüm şondan kemçilik bahana gözläp uruşýan günlerimem bolýardy. Aglap oturyp men gygyrybersem, Gygyrma goňşular eşider, il-gün eşider diýip, ümsüm oturyp, maňa otwet gaýtarman aglaýardy. Belki-de, şonuň maňa jogap gaýtarmaýanlygy ýa-da häsiýetini görkezip, maňa pert-pert gürlemänligi sebäp boldumy, men şo gyza hiç synym oturmady. Ol hemme iş edip, ejem hiç hili kemçilik tapman, öýümiziň hemme ýeri arassa, gelinlik borçlarynyň ählisini ýerine ýetirip ýörse-de, meniň göwnüm şondan suw içmedik ýaly bolup ýöredim. Şony soňabaka gördügimçe içim ýanyp, janym ýanyp, ýigrenip ugraýardym. Göwresinde çagasy bardy. Çagasy barlygam hiç göz öňüme gelenok. Birde kaka boljagyma begensem, birde gynanýardym. Ol arada şol halaşan gyzymyzam maňa sms ýazyp, dürli bile düşen suratlarymyzy ugradyp, Sen meni indi ýatdan çykardyňmy? Meni şeýdip, şonça halaşyp indi taşlajakmy? diýip aglap, jaň edip, Beter meniň durmuşda, maşgalada oňşugym ýitdi. Şol gyzy beter ýigrenip, aýalymy ýigrenene ugradym. Bir gün ol bahana, bul bahana ikimiz uruşdyk. Aýalymam maňa jogap gaýtaryp, Gadyr bilmez ekeniň, sen-ä bir gowy adam däl ekeniň, öz obamyň adamy diýip ynanypdyryn. Eşege, ite baranam bolsam, bu derejede kösenmezdim diýip, agzyna geleni diýdi welin, maňa bahana boldy. Aýalymy tutup urup ugradym. Şeýdip, aýalym öýkeläp öýden gitdi. Men bolsa ejeme kakama aýtman bir aýa galmaz wagt çemesi ol halaşan gyzymy öýe alyp geldim. Şonça okuw okap şonça ýaşabam kelläme gelmändir. Heý gowy gyz bolsa maşgalalydygyny bilibem yzyna düşüp gelermi? Şeýdip öz-öz süýkenermi? Kelläňe getirmelä. Biz ýene şol aýal bilen ýaşaşyp. Aýalymy kowandan soň, ejem, kakamam yzyma salyp gelensoň, äkit diýip bilmän ýaşaşdyk. Wagt geçdigiçe öýümizde iş edilenok, uborkalar ýerli-ýerinde däl, nahar wagtynda bişenok, hakyky uruş indi dowam etýär. Özüne seretýär, bezenýär, geýinýär, Ýöne öýe maňa seredip öýüň aladasyny edenok. Indi men hakyky aýalymyň gadryny ejemiň nämüçin maňa şu gyzy alyp bermän şo gelnim alyp berenine düşünip ugradym. Ýöne näme etjek, giç bolýa-da. Oňuşmajak adam oňuşmaz eken. Oglumyň bolanyny eşidenimden soň bul aýalymdan hiç hili çaga galanok, öýümizde oňuşyk, dynçlyk ýok, diňe dawa-jenjel, puluň üstem uruş, her bir zadyň üsti uruş. Bir gün menden Öýkeläp öýüne gidende hiç hili yzyndan barmajakdygyma and içdim we gaýdyp şo gyzyň jaňynam almadym, öýüne-de barmadym, alyp gaýtmak niýetim bolmady. Hatda özi şunça söýgimiz kül boldumy diýip ýazsa-da jogap bermedim. Ýöne aýalymdan baryp ötünç soramana-da, alyp gelmäne-de boýnum egmeýärdi. Diňe ejemi ugradyp ogluma sowgat pul ugratýardym. Ahyr bir gün ejem hiç kime garamazdan, menem diňlemän gaýynlaryma ýalbaryp, aýalyma ýalbaryp, aýalymy oglum bilen öýüme alyp gelipdir. Men ejemiň şol eden işine gaty erbet begendim. Öz aýalymy görenimde, şonça ýyllyk söýşen gyzymy görenimdenem beter begendim. Uçaýjak boldum. Ilki bilen aýalymyň gelenine şeýle bir begendim. Hakyky aýal şeýle-de bolaýmaly eken-dä diýip jemläpdim.